mot dano ducu pwoyo Lubanga ka yeniwa me donyo i mwaka manyen wek wamedde ki boko wa ki winyo dudoo kit me nino ducu. Odudona ni oo kare mo tye dako mo gin ni cware gi lukeco ca pe gicamo dek apat gimwodo ringo gi ken gugwoko lee ma gang gumwodo bar Winyo ma gang ki mwod dok obar, okato i lee ma i tim ma i nget gang ki mwod dok obar ma inongo lee dong gudoko bene dong lwo dong ka ngole ka ngetgi pien tek ingole miti idoko dek idoko dek idoko dek joni dong gumwodo lee ma dong lee dong pe nonge anonga. Wamako lee dong en kit ma gimako ki wicgi ki kwakgi ki nga gi ni bene dong odoko tek pien lee dong ongeyo bene komgi dong mwodone dong okato komgi o ci dong gubedo nino mo dong gubedo ka lok en dako gini cware ni wan dong ker to dong obi nekowa ka pe wangolo ryeko man dong ingol kit ryeko ango Ci laco wa aye an myero gin atye an abiporo to. An ka aporo to, in ipyela ka ipyela abuto woko ityelo ka caa-ni ci in dong ibed i doggola ka koko ilwong dong lee wek gubin ka lyella ka dong gubino ci in dong imedde ki wer ma kun nongo itye ka para ci dong Ka ngat-ni obino dong, in dong iwacce ni, 'A, lyel ibuto ki i ot tyelo kwija. Nongo an dong abuto ki panga ma apako mabit. Tek ngat odonyo dong ni, 'A kong amul kom lyel nyo kong anen kit ma ngat oto kwede. Ci an ni tap i ngute, an ni tap i ngute. Ka pe kumeno ci wan dong ker nekowa, dako wa aye laper. Watim kumeno. Orwone, laco ocito obuto i tyelo, dako dong obedo i doggola ocako dong wer, wun lee tim wer wubin wukonya ka okocwara, lee tim ye wubin wukonya ka okocwara, lee tim ducu wubin wukonya ka okocwara ye baa oi oi oi ka okocwara ye aa ai ai ai ka okocwara ye. Dako ni wero ma nongo i winyo maber ni dong can tye i gang aa myero ki winyo ki i lum kwica myero ki bino ka lyel mego ni tye ka medde mere ameda ki wer lyel obino nongo dako ni ogok ma pig wange odyako kore ni aa wer man dong lok arac tutwal man tweri ngo ma oneko ni aa two ne bene obino atura pe bene angeyo ento dong kwo ne otum oo. Man dong tye kwene dong ikano kome ni a pwodi pud tye i ot tye i ot kwija ngat olye ci kong adony ci nen kit ma to kwede olye ci donyo dakoni puk i doggola nyo ocito tyelo pien ni owaci tye i tyelo ocito tyelo wek kony ci nen lyel ocucur otong olyec olyec opoto i muru ku oto odilo tenge kwija. dako ni bedo dok i doggola medde ki wer wun lee tim weng wubino konya kok kocwara lee tim ye wubino konya kok kocwara lee tim ducu wubino kony kok kocwara ye aa ai ai ai kok kocwara ye oo oi oi oi kok kocwara ye ma pig weng odyako kore jubi owinyo ki i lum kwica Yugi obino yang yang aparo can mupoto i area aya yugi ni bino yugi oneno pig wang dako ni yugi kok koko cwa dako ni man kono dong lyelle dong gitimo nining ni aa pud tye i ot dano bene neno pe ento miti dano kono gubin ka ginen kit me yik. Iromo donyo ineno jubi ni idonyo i ot caka ni puk i dogola i kor jubi myero iyille tongo ngut jubi ki panga mupako mabit-ti jubi ni orubu kor gito jubi oto ringo dong cakke en mo ma gicakke ki lyec bino i kom jubi ringo dong giwoto italo giwoto icamo mogo en cen acena ni iwoto icamo ma i kwo tye ka medde jwii koko dong malo koko oto dong pe twere Dako-ni medde ameda, lee bino, lee man bino nia man kono dong nia tye i ot kicito atura ki ongo donyo i ot puk ki doggola tap ki ngut ringo odure kitwoyo ringo lee duc gubino ma ngat man winyo. Bino, ngat man ka owinyo wer bino, lacekgi, rutagi, kor yen poligi, lee ma keni keni, lee obino ma tekki ito winyo koko ca wangi bino pien koko ne bene nongo lit atika tika eh ma dong lee dong gin dong odure ma waka keto lee bene pe, lee bene dong nen calo dong ocito ka tum oo.

Puk tye ka nino, tye ka myel, tye ka koko woto ki neno kit ma dano owoto kwede danone weng kor tyengi cito i ot pe dong dwogo woko cito i ot pe dong dwogo woko puk pud tye ka nino dakoni tye ka wer lee tim weng obino kanya koko ocwale Lee tim yee obino kanya kok ocwalo aye aah ai ai ai kok ocwalo aye ooh oi oi oi kok ocwalo aye aah ai ai ai ma pig wang odyako kore apwoyo coro ma puk pi peya odonyo ba puk pi tye angino kor tyen pud rabo ot ki ka paro pud dong lyel woto ki penyo dako ni man kodong to man dong obedo ature kuman ngo ma dong otime dako adwari tito ngo ma otime lyel tye i ot lee mogo gubino pud dong mukene gubino ci dong giwa i kong gidwogo adwoga wek ginen yub me yik kono gingagi ni apwoyo oo apwoyo onongo puk tye woko puk bene peya odonyo puk pud tye ka nen kite kor tyen odonyo kede i ot kor tyen mo pe okato woko apwoyo bene kare bene tame romi pupuk. En bene tye ka nenone, tye ka neno gin ma dakoni waci wudony i ot ca, wudony i ot, tye i ot, obuto i ot ca, dong bene dong pa nino adi mukato angec ngwece bene dong mito dok otyeo, myero ginen lee obin wek ginen kite yikone dong ka pe ci dong pe obitwere ki ngo. Apwoyo ma dong ongiyo tato en kit opuko tato ni apwoyo bene ocako wer en ma dako ni tye iwer apwoyo bene ocako wer obuca ka obuca ka wange bedo pic pic wek mono obuci obuca ka obuca ka wange bedo pic pic wek mono obuci. Dako-ni tye ka winyo wer pa pwoyo apwoya tye ka myel olwore ki ot gin opuk pe gudonyo i ot ci odonyo onen mono gin tye i gin en bene tye ka wer en wer lee tim weng obino konya kok ocwara iye lee tim yee obino konya kok ocwara iye aa ai ai ai kok ocwara iye ooh oi oi oi kok ocwara iye aa ai ai ai kok ocwara iye lee tim yee obino konya kok ocwara. Lee tim ducu obino konya kok ko cwara Lee tim weng obino konya kok ko cwara yee aah Ai ai ai kok ko cwara yee ooh Oi oi oi kok ko cwara yee ma dwane orwe apwoyo ki kany obuca ka obuca ka wange bedo pic pic iwek mono obuci obuca ka obuca ka pit pit iwek mono obuci. Apol oniango ni Nyeri kolo pe oto, Apok bene oniango ni Nyeri kolo pe oto dako-ni owero kper Apok gin ni apwoyo gukwero donyo i ot ma dong dako-ni oniange a jo-ni dong pe gudonyo i ot dako-ni dong ogiko wer apwoyo gin ma Apok bene dong gubedo ki i dye kal ni wan dong wapwoyo koko lyel. wan dong bene pe wadonyo wa i ot pi en. En wer ni in iwero jwi dano bene gibino ento dong pe watye ka neno wang o mo ma kimoko ma nyuto ni dano bino bedo ka kany bene peke aye kor tyen bene tye ma odonyo i ot jo mudugo woko bene peke ento kor tyen dong dwong ata wan dong pe wabidonyo i ot in dong ka koko cwer tye In imedde giri ki koko ento wan wanni dong pe wadonyo pien cwari bene kit ma in iwinyo an abedo ka wer cwari mo ma oto bene peke wange bene tye ngulu ngulu ngulu miyo mere wa amiya nen calo oneno ki i wang dirica gwoko nga en aye myel lworo ot-ti oliro wange ci oneno wa aa kolo pe gunongo wa dong omuc mere en luming mogo ma gudonyo i ot kunu ni gibino ka lyel kun gin aye dong gulokke gudoko lyel wan dong wadonyo oko. I te adadane, ogik pwonyowa ni ryeko loyo tekkom. Ryeko-ni obedo bot laco-ni gin ki dakone ma gungolo ryeko me nongo ringo pien onongo dong acika ki tol dong onongo ongayogi pe dong twere. Ryeko bene obedo bot apwoyo gin opuk ma gubedo ki wang mabit me neno ni kor tyen ma odonyo. Mo mucito i ot muduku wokone peke ki dong apoyo bene olyeko wange nen calo ki i wang dirica ca ma en tye ka myel lworo ot-ti onongo dong rii odure i ot ata wang acoo-ni nge to ka be eto imiyo bene wangi ci nongo bedo gulu gulu ci weko apoyo oniango ni dako-ni kene lacoo-ni pe oto te ododone dong oket